Nsellmilkom u nilqagħkom għal episodju 23. F'episodju 22, Rafael Barbara, ħu Anton u George, li kien għal abbati, niżel jiġri mill-Imdina jagħti l-aħbar lil ħutu li n-nies tal-Imdina u tar-Rabat kienu qegħdin jaħbtu għall-Franċiżi. George u Anton, flimkien mal-imsieħba l-oħra li kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija ta' Suslao, inħasdu u qatgħuha illi jitilgħu jagħtu daqqa ta' għid lil ħuthom tar-Rabat u tal-Imdina. Il-poplu kien xebgħan taħt il-ħakma tal-Franċiżi. Smajna x'ordnijiet, twissijiet, liġijiet u bandi bdew joħorġu wieħed wara l-ieħor, Għalhekk, il-poplu dik ix-xrara nar kien jonqsu biex jaqbeż u joħodha kontra l-Franċiżi. Il-Maltin, taħt it-tmexxija tas-Sur Slaw, ftehmu kif għandhom jitqassmu biex irażżnu kull ċaqliqa li kienu beħsiebhom jagħmlu l-Franċiżi. Il-Maltin ma setgħux jeħduha mal-Franċiżi idhom f'idhom, imma xi ħadd webbilhom bl-armerija tas-Sultan u dawn minnufih telqu biex jiġbru l-armi minn hemmhekk. tgħid il-Maltin isaħħilhom jaħkmu l-armi mill-armerija tas-Sultan illi kienet mgħassa sew b'suldati Maltin kif ukoll Franċiżi, tgħid is-suldati Maltin illi kienu mal-Franċiżi jaslu biex jiftħu n-nar fuq ħuthom il-Maltin? Naraw. Dawk il-ħlejjaq bdew jgħajtu kemm jifilħu. Mill-pjazza ta' San Franġisk, dik ir-rassa ta' nies tqanqlet u bħal ħamla għan-niżla nxteħtet fit-triq ewlenija u ġibdet 'l isfel lejn l-armerija tas-sultan, dar kbira ftit bogħod mill-pjazza. Sakemm waslu hemm, dawk in-nies għamlu għaġeb ta' storbju u qajmu kullimkien bl-għajjat u t-twerżiq tagħhom. Tajfa suldati Maltin u xi erba' Franċiżi bil-fizzjal magħhom kienu għassa tal-armerija. Dawn Malli semgħu r-rambaġġ riesaq lejhom, telgħu fil-kmamar ta' fuq u ħejjew ruħhom biex jagħmlu n-nar. Imma s-suldati Maltin ma kellhomx ħrara jaħduha ma' Maltin bħalhom u wrew ċar li ma kinux beħsiebhom jgħinu l-barranin kontra ħuthom. Meta semgħu hekk, dik il-qabda Franċiżi daħlu f'qoxrithom u marritilhom il-kburija li kellhom. Sadattant, dawk l-għefieret imxewxin waslu quddiem l-armerija u minnufih bdew jgħeddu lis-suldati jidgħulhom, jisħtuhom, isaffrulhom u jitfgħulhom il-ġebel. Dawk il-mnieħl, kif kienu mitlufin fid-dadea, kienu se jinxtaħtu fuq l-armerija u jidħlu u jħarbtu jkissru kull ma jsibu. Imma Dovik Abela, dak iż-żagħżugħ ħabrieki, ħabib tal-aħwa Barbara, mar tela' fuq l-għatba tal-bieb u għal ftit tal-ħin irnexxielu jżomm in-nies lura. Sir Dovik, kellimhom int! Kellimament lil dawk il-Polikarja. Instema' leħen jgħajjat qalb il-folla. Kellimament ċ-ċavalli. Instemgħu minnufih il-ħna oħra. Lovika Bela ħabbat bis-saħħa fuq il-bieb tal-armerija, illi ma damx ma nfetaħ, u feġġew żewġ suldati Maltin kiebja u beżgħanin. Wieħed minnhom temtem. Iftħu! Iftħulna dan il-bieb! Għajtuni! O, o, se niftħu! Se niftħu! O, o, aħna, aħna Maltin bħalkom, Maltin bħalkom! Ma rridux nagħmlulkom din hi, aħna Maltin bħalkom! Mela tuna l-armi! Tuna l-armi! Qal Dovik Abela. Tuna l-armi! Armi! Tuna l-armi! Bdew jgħajtu b'ħanġra li dwiet mar-raħal dawk l-imxewxin illi f'daqqa waħda Nxtaħtu fuq il-bieb u daħlu bħal bufura riħ. Is-suldati Maltin għamlulhom il-wisa' u l-Imxewxin bdew jaħtfu azzarini, pistoli, bajonetti, xwabel, qranen tal-polvri, miċeċ, ċrienen bit-trab tal-putassa u tal-kubrit u bramel. Bramel ta' polvri. Kulħadd idabbar, kulħadd jitfa' fil-bwiet, fi ġwielaq jew fix-xkejjer. Min jimla l-ħorġ, min jemes pistola jew skieken jew xwabel taħt it-terħa, min iġorr fuq spalltu qamriet ta' azzarini, min jgħabbi fuq spallejn sħabu ċrienen u bramel ta' polvri. Kulħadd mitluf fil-ħtif. Kulħadd ħsiebu Kemm se jdabbar! F'dik it-taħbila, il-qriema insew is-suldati Franċiżi li baqgħu lieżma u mbikkma magħluqin fil-kmamar ta' fuq. Mhux darba jew tnejn il-fizzjal tagħtu sfiċċa u tħajjar jiftaħ in-nar fuq l-imxewxin, iżda kull darba rażżan lilu nnifsu u fehem, fehem li mqar jekk jgħolli subgħu, dawk li mxewxin fid-dagħdigħa u s-sħana li kellhom kienu jagħmlu ċalzett lilu u lil sħabu. Wara li ħarbtu jew karkru kulma sabu fl-armerija, il-qriema dabbru rashom Ħafna minnhom marru jaħbu f'darhom dak li kienu ħadu, imma l-biċċa l-kbira reġgħu inġabru f'misraħ San Franġisk, jgħajtu, jħampqu u jitbaqqbu kontra l-Franċiżi u jħeġġu s-Surslaw u l-kbarat l-oħra biex imexxuhom kontra s-suldati ta' Vaubois. Kif kienu f'dik is-saħna, xi ħadd ftakar fil-qabda suldati Illi kien hemm fl-armerija u għajjat. L-aħwa, dawk il-qadda suldati li hemm fl-armerija se nħalluhom xejn! Le, immorru għalihom! Immorru għalihom! Immorru nonxru 'l dawk il-klieb ta' Napuljun li hemm fl-armerija! Dawk iżommu mal-Franċiżi!
Żied jgħid leħen ieħor maħnuq bil-mibegħda. Dawk iż-żewġ għajtiet faqgħu bħal sajjetta u għal ftit tal-ħin siktu l-ilħna l-oħra kollha. Imbagħad qamet bħal tqanqila li ferfret il-qlub ta' dawk li kienu miġburin hemm. Ferfrithom, qabżithom u xeħtithom għat-tieni darba jiġru mlebbtin lejn l-armerija, iżda waslu hemm meta l-għasfur kien ħarab. Għax malli l-imxewxin ħarġu bil-ħatfa li għamlu, dawk il-ftit Franċiżi li kienu nqaflu fil-kmamar ta' fuq, niżlu b'qalbhom ittaqtaq, telqu mill-armerija u lebbtu lejn il-belt. Dawk in-nies, mitlubin għal Qirda, malli raw li l-għadu kien ħarbilhom, infnew, infnew f'demmhom u qajmu għaġeb. Hekk jew hekk, riedu jmiddu jdejhom fuq xi ħadd. Kif kienu f'dik it-telfa? Xi ħadd mogħmi mill-bibeda jew imqanqal mill-għira għal dawk ta' Barbara? żellaq kelmtejn biex iżjed iħeġġeġ in-nar ta' qilla. L-aħwa!
Dawn il-misħotin Franċiżi żgur marru jinħbew għand ta' Barbara! Sewwa qed jgħid, Ċensu Barbara ħabib kbir tagħhom kien! Żied xi ħadd ieħor biex irewwaħ. Dawn l-aħħar kelmiet kienu qishom suffarell illi xegħel ringiela Trikki trakki. Minnufih instema' għajjat, tmasħin, tgħajjir u tisfir li żalżlu ma' kullimkien. U fl-istess waqt, dawk l-irġiel feroċi ġrew 'l isfel mat-triq ewlenija lejn id-dar ta' Barbara. Iż-żagħżugħ Dovik Abel għad ħabat ħafna biex iżommha min-nies u jberridhom, iżda ħadd, ħadd ma ta widen tiegħu. Warrbuh minn nofshom u ssuktaw fil-ġirja bla ragħaj tagħhom. Iż-żewġt aħwa George u Anton Barbara li kienu fid-dar tas-Sur Slaw meta ħuhom l-Abbati wassal l-aħbar tar-rewwixta. Ħarġu t-tnejn bla ma qalu 'l ħadd u telqu fuq żewġ żwiemel iġerru kemm jifilħu lejn ir-Rabat biex jaraw sewwa x'kien ġara u jkunu fil-qabda għal kulma jinqala'. Meta waslu fuq is-saqqajja, sabu dak il-misraħ mimli rabtin mitlufin f'tixwixa tal-biża'. Kien ġera d-demm. Kienu qatlu l-Kaptan Mason li kien jikkmanda l-Franċiżi tal-Imdina. Kienu ħebbu għal sħabu, sawtuhom, darbuhom u għamlu Qatla minnhom, is-suldati Franċiżi li baqgħu fuq saqajhom ġrew għall-Imdina fejn ingħalqu u ma ħallew 'il ħadd jidħol f'dik il-belt. Sadattant bdew jiġru x-xnigħat u l-qlajja. Min qal li l-Franċiżi li baqgħu fl-Imdina kienu ppuntaw il-kanuni mis-swar ta' dik il-belt għal fuq ir-Rabat? Min ħaqqaq li l-Franċiżi kienu qegħdin joqtlu l-Maltin li baqgħu 'l ġewwa mis-swar? u kull xniegħa kienet trewwaħ u tħeġġeġ in-nar ta' Illa. Intant, il-poplu kien qisu merwel, jiġri fit-toroq u jrożż fl-imsierah, kulħadd jgħajjat, kulħadd jitmasħan, kulħadd jisħet il-Franċiżi. Dawk il-ħlejjaq kienu kollha ta' fehma illi ssir xi ħaġa qalila kontra l-għadu. Imma ħadd, ħadd ma kien jaf x'jibda jagħmel! Kif kienu f'dik it-telfa, wasal fuq is-saqqajja raġel riekeb fuq iż-żiemel. Mill-kukkarda li kellu megħmuża fuq sidru u mill-faxxa mdawra ma' qaddu, in-nies malajr indunaw li dak kien wieħed mill-palazz tal-belt. Minnufih għamlu għalih, dawruh u mbuttawh minn fuq iż-żiemel għal isfel. Dak il-flieh tgerbeb mal-art u mtela' trab qisu ħuta fid-dqiq. Għamar kubteh imwerwer u talab ħniena. Kif ir-rabtin kienu miklubin għall-Franċiżi, kien hemm min ried jisfoga l-imrar ta' qalbu fuq dak l-imsejken u saħansitra nstema' leħen jgħajjat, Għidilmuh

Tmissuhx! Neħduh quddiem in-nutar Vitale, ħalli jgħidilna min bagħtu u għaliex ġie hawn mill-belt! Rafgħuh fuq l-idejn bħal xkora tiben u ġrew bih lejn il-kunvent ta' Ġieżu fost għaġeb u għagħa li jtarrxu, u baqgħu daħlin bih fid-dar tan-nutar. Innutar Manwel Vitale, li f'dik ir-rewwixta li faqqgħet dakinhar kien sab ruħu kap tar-rabtin, kien fil-banka tiegħu mitluf f'taħdita serja mal-Konti Theuma, l-Markiż de Piro u xi erba' kbarat oħra illi kienu ndaħlu biex jaraw x'jistgħu jagħmlu għall-ġid tal-poplu. Bil-ħsejjes illi jtarrxu, ir-rabtin daħlu fil-banka tan-nutar u tefgħu l-messaġġier tal-Franċiżi f'nofs il-kbarat Maltin illi nħasdu u nstarrmu meta dik ir-razza ta' nies daħlet fuqhom għal għarrieda. Ir-raġel mill-belt waqa', donnu ċarruta mxarrba, kellu wiċċu isfar l-għellux u qalbu ittaqtaq u jdejh jirtogħdu bil-biża'. Għall-mistoqsijiet illi għamillu n-nutar, dak ir-raġel wieġeb bla ħabi u bla tkewtil. Ħareġ minn ħobbu ittra illi fiha l-Ġeneral Vaubois kien bagħat jgħid lill-Kmandant Franċiż tal-Imdina biex iżomm iebes u sħiħ u ma jaqtax qalbu għax waranofsinhar Kellhom jitilgħu mill-belt reġiment suldati biex jgħinuh irażżan ir-rabtin. Aide-moi! Aide-moi! Misericorde! Misericorde!
X'għel miegħek tqattagħja tagħmel? Enżel! Enżel fl-art! Ħalluh! Ħalluh! U ara min imissu! Ħalluh! Ersqu lura! X'inhu dan l-għajat kollu? Għalfejn ġibtuh hawn dan ir-raġel? Raġel? Raġel sabiħ? Dak spjun! Widna tal-Franċiżi! Ġie mill-palazz tal-belt! Iva, Sur Nutar.
Dan ir-raġel intlemaħ min-nies tagħna, riekeb fuq iż-żiemel. U kif wasal fuq is-saqqajja, ħabtu għalih u għelbuh. U xi ġagħalkom taħsbu li hu Franċiż u ġej mill-belt? Il-kukkarda, Sur Nutar. il-kukkarda li għandu memuża fuq sidru u l-faxxa, il-faxxa li għandu mdawra ma' qaddu, dawn, dawn jixħduh sewwa dan, Sur Nutar, in-nies tagħna kienu se jieħdu l-ħaqq f'idejhom, iżda jiena deherli li jkun aħjar inġibuh hawn quddiemek, ma tafx kif, Nieħdu xi tagħrif siewi mingħandu? Għamilt sewwa, Sur Barbara, għamilt sewwa. Imma ngħid jien, ngħid jien, x'tagħrif nistgħu nieħdu mingħandu? Ma naħsibx illi tela' hawn għalxejn. Għal xi ħaġa ġie hawn dan. Min jaf, jista' jkun biex iwassal xi dispaċċ. Tajjeb.
Kelli votre nom? François.
François Duprez. Ce qui vous amène ici? Comme?

Ma nafx. Ma nafx.
Ma tafx? Għal xi ħaġa tlajt hawn int? Isa, tkellem! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma nafx. Ma nafx.
Ismagħni François, s'issa mxejt miegħek bil-kelma t-tajba. Jekk m'intix se titkellem, għandna mezzi oħra kif nimxu miegħek. Ejja Isa, tkun xibla. Tkellem! Par, par cette lettre,

Kaptan, ibqa' żomm iebes u sħiħ u taqtax qalbek. Wara nofsinhar għandu jitla' reġiment suldati mill-belt biex jgħinuk trażżan ir-rabtin. Iffirmat, Il-Ġeneral Vaubois. Din. Din imnalla! Din imnalla waqqaftuh! Għal meta, Sur Nutar? Illum? Mela x'inhu? Illum! Waranofsinhar! Traditur! Mewt! Mewt! Nagħlquh! Naqtgħulu rasu! Nagħlquh! Toħodna f'idejna! Ħa nuruh x'nagħmlulhom aħna l-Franċiżi! Biżżejjed! Biżżejjed! U ara min jiftillu! Imidd idejh fuq dan ir-raġel biss! Dan ir-raġel kien qed jaqdi dmiru li l-kapijiet tiegħu, daqshekk, ma għandux għalfejn jiġi maħqur ta' għemilu. Ejja, François, Missier François, ejja, qum. Naraw x'jonqsu u ħudu l-ħsieb il-ġrieħi li għamiltulu! Aide-moi!
Aide-moi! Misericorde! Misericorde! Petit de moi! Petit de moi! Imma Imma jiena, jiena x'se nagħmel? X'se jsir minni? M'għandekx minn xiex tibża'. Issa jieħdu ħsiebek in-nies tiegħi. Serraħ rasek minn daqshekk, François. Mur, mur magħhom. Malli sama' dan, Anton Barbara żgiċċa minn qalb il-folla u mar jgħaġġel kemm jiflaħ lejn is-saqqajja fejn kien ħalla ż-żiemel marbut taħt siġra. Il-Ġeneral Wobua Ser jibgħat reġiment suldati Franċiżi wara nofs inhar. Se jaħbtu għar-Rabat. Le, le, jaqbel ninżel. Jaqbel ninżel Saħal Qormi u ngħid 'il sħabi jitilgħu hawn jagħtuhom daqqa t'id. Ir-Rabtin, ir-Rabtin waħedhom, m'huma ser jagħmlu xejn magħhom. Ħabat tajjeb, Ħabat tajjeb il ħallejt żiemel marbut saqajja. U bla ma stenna l ħuh Ġorġ telaq imlebbed lejn Ħal Qormi. Baqa sejjer lejn l ispiżerija ta' Suslaw. Imma ma ra l ħadd hemm u kif kien imħasseb x ser jagħmel resaq lejh daqs xejn ta' sabi u qallu. Ma rajtx is Surslaw hux? Is Surslaw ħareġ. Fejn mar taf? Issibu ħdejn id dar ta' Ċensu Barbara. Dak iżomm għand Franċiżi, Missa, issa nuruh, issa nuruh! In-nies taw is-salt lid-dar tiegħu. Għal dik l-aħbar, Anton ħass demmu jiksaħ. Ġew quddiem għajnejh ommu, oħtu, u ħuh iż-żgħir miġburin fid-dar. Il-għaraq xaqq għalih. Għaddiet bħal dalma minn fuq għajnejh. Hu kien għoddu nqaleb minn fuq iż-żiemel imma b'rieda qawwija tajjar il-ħedla li waqgħet fuqu, ġibed bil-għerra r-riedni taż-żiemel u saq b'ġirja lejn id-dar ta' ommu. Meta wasal hemm sab taħbila tal-biża'. Nies jgħajtu, donnhom imġienen u jxejru jdejhom u jaqbżu u jgħolew fuq saqajhom u jrossu fuq xulxin u jinxteħtu lejn il-bieb tad-dar, li kien mitbuq u msakkar bl-istanek minn ġewwa. Is-Sur Slaw It-tabib Micallef, il-kapillan Caruana, Salvu Cilia u Dovik Abela kienu għarqanin xraba u ħomor nar jiġru qalb in-nies, iwiddbu, iberrdu 'l dak u 'l ieħor, imma f'dik il-geġwiġija ftit kienu qegħdin jagħtu widen tagħhom. Kienu jinstemgħu ilħna maħnuqin bil-qilla jgħajtu. Tajno ċansu Barbara dak il-ħabib ta' dak il-ministri mill-Franċiżi malli issa jiġi Bonaparte jaqbeż għalih! Oħorġu! Oħorġu suldati li għandkom moħbibin hemm ġew! Ma' dan l-għajjat beda jinxteħet il-ġebel u xi erba' bardaxxa Sammru spallejhom mal-bieb biex jitfgħuh ġewwa. Anton Barbara tatu sfiċċa, beda jgħajjat bħal miġnun. Warrbu! Warrbu minn wara dak il-bieb! Warrbu minn wara dak il-bieb! Warrab! Ejja, warrab! U b'saħħa barranija warrab lil kull min sab quddiemu u mar intasab fuq il-għatba tal-bieb. Kellu wiċċu mbegħren f'dagħdigħa li twaħħax Għajnejh itajru x-xrar, xufftejh imbaxxqa u snienu sserrati bil-qilla. Min jersaq lejn dan il-bieb, inbiċċru! Qed tismgħuni? Inbiċċru min jersaq 'l hawn! Għajjat b'leħen qawwi qisu ta' barri, għaqqad il-kefef ta' jdejh u għolliehom fl-ajru qishom mazza u ħejja ruħu biex iħebb għal min jieqaflu. Dik id-dehra ta' saħħa barranija werwret lil kulħadd. Dawk li kienu quddiem Anton Barbara irtassu lura u l-oħrajn li kienu jgħajtu u jħampqu baxxew leħenhom u xi wħud minnhom libtu u tbikkmu għax kif dejjem jiġri L-akbar xewwiexa, bl-għajat tagħhom kollu, ma jkollhomx ħila jmiddu jdejhom biex jagħmlu dak li jkunu jħeġġu lil ħaddieħor biex jagħmel. Waqgħet ħemda, u kif kulħadd kien sieket, Dovika Bela mar intasab ħdejn Anton. Filwaqt illi s-Sur Slaw resaq ħdejhom ukoll u beda jgħolli jdejh u jxejjirhom biex iberred in-nies. Hawn wara l-bieb tad-dar t'ommi Ġejtu turu ħilitkom! Għax ma tmerrux taħbtu għas-suldati Franċiżi illi ħarġin mill-belt! Għajjat Anton bl-għen ta' tmaqdir. Is-suldati Franċiżi ħarġin mill-belt! Staqsew is-Sur Slawgat u t-tabib Micallef flimkien. Mela x'inhu?
Mela x'inhu? Ħarġin mill-belt biex jitilgħu r-Rabat? Ħalli jagħmlu taqtiegħa mir-rabtin! Wieġeb Anton.
U f'erba' kelmiet b'leħen għoli ħalli jisimgħu kulħadd, qalilhom x'kien ra u sama'. Jekk dawk il-misħutin jaslu r-Rabat, ixerrdu quddam ir-rabtejn sejrin. Qal Dovick Abela. Dawk ħutna tar-Rabat kien ħtiġilhom l-għajnuna tagħna! Żied is-Sur Slaw Gatt. Magħmula tagħna jekk joħonquna issa wara li qamna! Fenda t-Tabib Micallef. Dik it-twissija tat-Tabib imliet ras kulħadd u qajmet gedwid fost il-ġemgħa tal-irġiel. F'daqqa waħda Dovick Abela instema' jgħajjat. Jaħwah! Għax ma naħbtux għall-Franċiżej huma u tal-għajn ir-rabat! Bħal meta xrara ttir fuq għamra tiben, f'daqqa waħda tqabbad nar li jħeġġeġ minn tarf sa tarf! Hekk! Hekk il-kelma ta' Dovik ġriet minn fomm għal fomm fost dik il-ġemgħa nies Miklubina d-demm il-Franċiżi, għanqlithom, għadbithom u tefgħathom fi freneżija li ġġennen u tbellaħ. Minnu fih, kulħadd infexx jgħajjat. Immorru! Immorru! Immorru l-Franċiżi! U mħarrulin kif kienu, telqu qatta bla ħabel lejn Misraħ San Franġisk, li kien it-tokk fejn jinġabru s-suldati. Is-Sur Slawgat, Dovik Abela u t-Tabib Micallef baqgħu għal ftit tal-ħin madwar Anton Barbara jberrduh u jistaqsuh x'kien ġara fir-Rabat. Għal-lum ser nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu silta oħra mir-rumanz